Бөтен мактау, дан, шөкер, әбәдәт, зурлау бердәнбер булган, ялгыз булган Аллаһ Тәгалә генә булсын. Ул моңа хаклы, ул моңа лаеклы. Аның сөекле бәндәсе, соңгы пиямбары, тугры колы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга салават шәрифләребез һәрдаим ирешеп торса иде. Алла рәхмәте белән, Алла ярдәме белән ураза бетеп бара диярлек була. Бүген иртәгә генә калды, иртәгә соңгы көне. Бүген безнең соңгы таравих көне. Иртәгә инде таравих намазы укылмас, чөнки иртәгесе көнне, иншалла, ахшамнан соң инде Рамазан бетте, Шәвваль башланды дияргә була. Бүген соңгы тәравих, иртәгә соңгы Рамазан. Шуңа карамастан, әле һаман да җәннәт капкалары ачык, җәһәннәм капкалары ябык, шайтаннар богауланган дип хәдис буенча килә. Аллаһ насыйп итсен бу калган көннәрне ул разый булырлы итеп үткәзергә. Чөнки динебездә шундый кагыйдә бар, гамәлләрне ахырына карап бәялиләр. Ахыры нинди була, шулай бәя куялар. Шуңа күрә теге, эй, Рамазан бетте, инде кадер киче дә үткәндер диеп, э, ничек булса шулай ярый диеп түгел, ә киресенчә ничектер җыелып, җыелып, үзебезнең көчебезне, ихтиярыбызны итеп, бәлки ару бардыр әзрәк. Ләкин менә бу көннәрне соңгысын э, әзрәк тырышыбрак үткәзеп җибәрергә, чөнки шуннан бәя куелачак безнең Рамазаныбызга. Теге ураза бетте, котылдык диеп түгел, ә Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә иткән савапларга ирешербез дип өметләнеп, шуны без бәйрәм итәбез. Шуңа күрә дә теге Рамазан гаете ул теге җыгылганчы ашап күрмәгән кеше сыман нитү түгел, теге ай буе ач тордым да хәзер ашап туям диеп. Э, юк, э, ашарга тыелмый. Э, ярый, тәмне тәмләп ашарга мөбах дип санала. Ләкин монда ниятебез буларга тиеш, безгә вәгъдә ителгән менә шул савапларга ирешербез иншалла диеп бәйрәм итүебез. Шуңа күрә дә без бер-беребезне тәбриклибез менә шул бәйрәм белән. Без әйтәбез мөбарәк булсын. Аллаһ Тәгалә сездән һәм миннән кабул итсен дип теләк телибез. Нәрсәне кабул итсен? Ә менә шул тырышлыкларны. Ә, уразалары булсын, ифтар үткәзү булсын, ә, сораган тәүбәләребез, сораган догаларыбыз, ә, теләгән теләкләребез кабул булсын диеп. Мөбарәк дигән нәрсәне аңлата, мөбарәк димәк файдалы. Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен менә шуның аша. Бәрәкәт ул файда. Э, файда дигәндә, димәк, э, гап-гади әйбер, ләкин файдасы сиңа да башкаларга да җитә. Һәм дә менә шул урысча булган хөтбәбездә без сөйләдек. Бер генә булган тормышны без берничек тә үзгәртә алмыйбыз аның көннәрен. Өстәү дә мөмкин түгел, и сатып алырлар, и, а? Юк, мөмкин түгел. Ә, ничәмә кеше, күпме бөтен дөньясы тырышып караса, синең гомереңне кыскартырга барыбер булмаячак. Алардан килми ул. Аллаһ Тәгалә әҗәлне билгеләп куйды. Әҗәл ул Аллаһ Тәгаләдән генә. Кайчан туасы, кайчан китәчәгебезне безнең белән беркем дә киңәшләшми. Аллаһ Тәгалә үзе моны хәл итте инде, без туганчы ук хәл ителгән әйбер. Ләкин менә шул тормышыбызны бәрәкәтле итәбезме яки зыяга бушка үтеп китәме гомер, бездән тора. Һәм дә шуңа күрә, әгәр дә без бер-беребезгә менә шул бәрәкәт теләсәк, бәйрәмнәребездә гаетләрегез мөбарәк булсын. Димәк, менә шул тормышыгыз сезнең гап-гади 24 сәгатькә генә ия булган тәүлегегез, әгәр дә ахирәттә саный башласа, анда еллар буена сузылырга мөмкин. Бер тәүлекне без гамәл буенча ел итеп тутыра алабыз. Пиамар Солтан безгә аңлаткан, киңәшләр биргән. Шул киңәшләр буенча әгәр дә без гамәл кылсак, шәт иншалла, безнең әллә ни әле бит ни моңарча яшәгән кавемнәр белән чагыштырып карасаң, безнең гомеребез дә әллә ни түгел. Кыскарып беткән. Пиамар Солтан әйткән 60-70 тирәсе булыр минем өммәтемнең гомерләре. Ә анда теге борынгы пиамбәрләр турында укып карасаң, Анда йөзешәр, берничә йөз ел, меңгә аш тутырып бетерерлек булганнар, яшәгәннәр. Анда күпме гамәл кылырга мөмкин булган, һәм дә бездә монда. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте Рамазан бетү белән туктамый. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте гел бар. Аллаһ Тәгалә гел ачык безгә. Аллаһ Тәгалә безне көтә, Аллаһ Тәгалә безнең тәүбәбезгә шатлана. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне онытмаска һәм дә инде Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен, Рамазан беткәннән соң да, Рамазан беткәннән соң да, менә шул Рамазанда безгә ошап киткән, без инде күнегеп киткән диярлек гамәлләрне дәвамлы кыларга, дәвам итәргә, туктамаска.

Ярты сәгать үтү белән, димәк, 3:30-да диярлек, анда инде район районнар буенча әзрәк ни бара, анда берничә минут өстәлә яки кими. Ансын инде җирле халык үзе белә. Кояш чыкканнан соң ярты сәгать үтү белән Татарстанда гает намазлары укылачак. Без монда мәчетебездә мәчетнен иртәнге намазга ачып куербыз. Сәһәр тәмам дигән вакытка ачып куябыз мәчетне. Ә, әмма иртәнге намазны укыячакбыз, кояш чыгар алдыннан сәгать ярым түгел, ә бер сәгать кала. Шуңа күрә дәген, әгәр дә безнең кояш чыга өчтә икән, без сәгать икедә иртәнгене укыйбыз. Аннан соң инде теләгән кешеләр калалар мәчеттә гаеткә кадәр. Һәм дә инде гаит намазы укылачак, иншаалла, Алла рәхмәте белән шул 3.30 тирәсендә, сәгать 3.30 минут, димәк, дүртенче яртыда. Яңгыр саусам, зур йотран булам бу бәйрәмне. Гусел алган, махсус менә шул көнгә яхшы киемнәрен кигән. Теге өр яңа дигән сүз юк, ләкин яхшы матур пөхтә булса дөрес. Миңа калса, бүгенге көндә яңасын да табу авыр түгелдер. Шуңа күрә дә менә шул бәйрәмнәрне зурлау, ул үзенә күрә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәр саллаллаһу зурлаган әйберне зурлау була. Пәйгамбәр саллаллаһу хәдистә әйтелгәнчә, бара торган булган бер юл белән, кайта торган булган икенче юл белән. Моның хикмәте нәрсәдә? Мухаммад саллаллаһу алейһи гаит намазын укыдыр ие, Басуда, далада, мәчеттә түгел. Шуңа күрә бару да, кайту да төрле юллар белән мөмкин иде. Бүгенге көндә инде бездә, мисал өчен, минем өчен ничек менә кире кайтырга микән? Теге әйләнеп кайтасыздар бәлки. Монда гына торгач, Э, бүгенге көндә без менә шул һава шартлары сәбәпле инде э, безнең җирлекнең э, үзенчәлекләре сәбәпле мәчетләрдә укыйбыз гает намазларын шуңа күрә дә аллаһ тәғәлә безгә насыйп әйләсен Рамазаныбызны Аллаһ Тәгалә разый булырлы итеп тәкъдим итәргә, зыва итеп үтәргә. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен безгә вәгъдә ителгән әйберләргә ирешергә, гөнаһлардан арынып, чөнки Рамазанның төп максаты иде менә шул гөнаһлардан безне чистарту. Без Аллаһ каршына басканда мөмкин кадәр әзрәк гөнаһлар һәм саваплар күбрәк булуы. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә дәвам итәргә насыйп итсен, тукталмаска